Eżis ħbib merħba għal rokna oħra fir-Rescue Center tagħna. U llum ħankunu qegħdin naħdmu bil-molds, bil-forom. Hemm ħafna tipi ta' forom li nistgħu nużaw, l-eħfef forom li nistgħu nużaw huma forom tal-kejkijiet u nimlewhom b'tafal abjad, dak it-tafal li meta taqla' l-forma jinxef waħdu. Dak huwa l-eħfef proċess għax inti ġast kemm timla' taqla' tħalli jinxef u twaħħal. U mbagħad It-tieni l-eħfef proċess huwa li nużaw daw it-tip ta' forom li huma eh, jitawġu ehm, bisħana nistgħu naqtawhom bl-inqas bl-inqas nistgħu nixkatlawhom u nagħmluhom kif irridu aħna. Eh, f'dal-każ jien ħankun qed nuża dan huwa romblu bihom, jekk nagħmel hekk tinqasam, imma jekk insaħħanha tidritta. U għandi din il-forma li hija għandha biċċa li diġà użajna f'wieħed mill-programmi u din ħanużawha biex inżejnu l-injama li aħna qegħdin naħdmu fuqha. Kemm infakkarkom li sissa użajna għamilna il-proċess ta' żebgħa bażika, għamilna il-crackle effect, għamilna id-dekupax u għamilna il-raised stenciling. U llum ħankomplu b'dan il-proċess billi nużaw dawn it-tip ta' forum. Fil-fatt jina ħanibda mill-ewwel għandi kulur li ħankun qed nuża li huwa kulur gresh li huwa bejn griż u beige biex nagħti l-kulur lil dawn il-forom qabel ma nwaħħalhom. U l-kolla li ħa nuża hija kolla ta' drappijiet tintuża drappijiet imma tista' tintuża għal ħafna affarijiet oħra. Nsiba komda ħafna għax tmexxi u tinxef ħafna malajr allura ma jkollix diffikultà biex nuża. Mela, tlaqna ħa nurikom kif insaħnu l-forma, naqtawha u nisbawha. Mela, kif qegħdin taraw hawnhekk għandi l-injama diġà lesta mix-xogħol li għamilna fil-ġimgħat li għaddew u għandi wkoll dan il-heat gun li ħankun qed nuża biex eh, nidritta l-forom u naqta' minnhom. Mela l-ewwel ħaġa li ħanagħmel għandi din il-forma li ħanuża biċċiet minna biex nagħmilhom f'kantunieri u ħanaqsama nofs u kwart. U l-ewwel ħaġa li rrid nagħmel jiena insaħħanha biex titgħawweġ. Issa, hekk kif saħħantha jiena, fil-fatt ħaditli ftit minuti, ftit mumenti kollox, u diġà lesta biex naqtgħuha. Ehm, anka bi mqas żgħir bħal da nistgħu naqtgħu. Jiena l-ewwel ħaġa li ħammur ħanaqta' nofs Mela, jiena qtajt in-nofs u hawnhekk it-trufijiet nista' nixkatlhom mill-ewwel anke meta jinxef nistgħu nixkatlawhom allura mhux ħajkonna problema biha. U dik eh, l-ewwel waħda U hawnhekk ħanaqta' il-kwart. U hekk jien għandi din il-forma lesta issa biex intiha l-kulur vera faċli biex jintużaw. Dawn ovvjament nistgħu nsibuhom mill-ħwienet ewlenin jgħinu ħafna wkoll għax iħaffunna ħafna iktar ix-xogħol. Issa, din il-forma hawnhekk ħankun qed nuża f'wieħed mill-ġnub u ħanaqtala l-eċċess li għandha hawnhekk. Mela kull ma ħanagħmel ħansaħħan iktar nara fejn irid inpoġġiha u kif ħateħel U nimmarka u naqta iż-żejjed. U din lesta wkoll kemm nixkatlawla naqra iktar. U niċċattjawha fl-art ġisa persi saħħannija din laħqet tawġet. Issa, l-aħħar ħaġa, għandna dan ir-romblu rriduh dritt mela npoġġu ħaw Nsaħnu. Nidrittawh sa dan kemm niftħu hekk ġi letteralment qisu zigarellu. Kull ma rrid nagħmel jiena nidrittah naqta nikkalkula kemm naħseb li għandi bżonn ma' zigarella ovvjament jien ħankun qed nagħmel Titbira tad-dawl id-dawra tal-kaxxa bih naqta' żejjed u nħallih ċatt biex kemm jista' jkun ma jitgħawwidx. Hawnhekk għandna Il-forom lesti fil-fatt qed jitgħawġu kemm insaħħanhom ftit biex nerġa' nidrifta kollox fuq iċ-ċatt poġġu fuq iċ-ċatt biex hekk issa dawn huma lesti għaż-żebgħa. Mela. Għalhom kif inhuma għandna dawn. Għandna din u għandna dawn il-biċċiet. U issa minn hawnhekk ħammorru u nagħtu l-kulur fuq kollox. Issa, meta nkun qed nagħtu l-kulur, Nistaw jew inwaħlu mbagħad nisbaw wara. Imma f'dal każ peress li jiena diġà għandi bażi b'kuluri u teknika differenti oħra, kull ma ħan għamel nagħti l-kulur qabel ma waħħal biex bekk ma jkollix diffikultà biex nispiċċa x-xogħol. Ma jkollix għalfejn noqgħod nuża tniezel irqaq biex nagħmel it-trufijiet. U fil-fatt, it-trufijiet minix qed nelabora ħafna qed inħallihom anka fuq il-kulur tal-injama għax kif spjegajtilkom anka f'episodji oħrajn ħankunu qegħdin nużaw il-brown wax għall-aħħar proċess biex kemm jista' jkun ikollna effett ieħor differenti ta' x'nistgħu nagħmlu. Mela, qegħdin taraw għandna il-forum lesti u pratikament nixfin kull ma rridu nagħmlu issa niddeċidu fejn ħanpoġġuhom. U għandna dawn li jistgħu jiġu. Għandna din l-ewwel waħda ħanagħmluha fit-tarf. Ħa nagħmluha bil-weraq jati 'l fuq jekk hawnhekk hija n-naħa t'isfel. U kull ma rridu nagħmlu naqtgħu. Kull ma rridu nagħmlu naqtgħu il-kantunieri mela l-ewwel ħa nsaħħaw ftit. U ħa naqta' il-kantuniera fejn ħa tiġi tmiss il-forma l-oħra. Mhux għalfejn tkun perfetta. Issa ħanuża il-kollha, din il-kollha kemm indur bi dritt hawnhekk. Dawn huma affarijiet li ġili urejnikom waqt il-programm eh, imma tajjeb li anka Bħal dawn is-sessjonijiet jgħinukom biex tieħdu anke noti u tkun nistgħu tarawhom kemm on demand u kemm fuq is-social media tagħna. Issa jien kulma qed nagħmel qed nagħmilha fil-post peress li kollha għadha ratba Jista' jkun li tkun qed timxili. Allura, insaħħan biex innixxef il-kolla u fl-istess ħin inpoġġi din il-forma posta. Ara kull ma nagħmel. Inressaq għax issa il-kolla qed tinxef u l-forma qed tirtab. Allura b'dak il-mod tgħinni ħafna jiena nsib il-pożizzjoni tal-forma kif irridha jiena. Nistgħu nużaw imbagħad jekk irridu anke oħra biex nagħmluha fil-kantuniera l-oħra biex nagħlqu kemm jista' jkun il-frame. Imma dak inħalliha f'idejkom biex tkunu kreattivi kemm jista' jkun intom stess. Issa, għandna dawn. Mela din ħa tiġi hawn isfel. Nkunu hawnhekk Kull ma rridu nagħmlu nagħmluha ftit il-kollha fuq taħt. Nduru kif nistgħu. U nwaħluha kantuniera hawnhekk. Issa. Il-kbira, għandna l-forma kbira u l-forma kbira għadni ma ddeċidejtx eżatt fejn nagħmilha imma ddeċidejt li issa tiġi fuq dan il-ġenb. U fil-ġnub l-oħrajn ħa nużaw il-forom iż-żgħar mela li jaqblilna immorru nużaw nagħmlu il-kbira issa barra l-frejn għandna din il-forma l-kbira ħankun qegħdin nagħmluha dan il-ġemp. Issa, għamiltila l-kolla u jisa naqra mawġa għallura ħal saħħa naħfif ħalli tiġrista kemm jista' jkun. Kien kun nista' nafas ħalli il-forma toqgħod Eżatt kif irridha jiena. Nagħtik ukoll kulma fadlilna issa l-aħħar żewġ kantunieri li rridu nwaħħlu hawnhekk. Mela. Dik waħda. Nagħmlu hawnhekk. Uritni Mela, kif qegħdin taraw l-episodju ir-rokna tal-lum kienet fuq il-forum. Fil-fatt użajna daw il-forum li jitawġu bis-sħana tajnikom ftit idejat ta' kif tistgħu twaħluhom u x'tip ta' kollha tistgħu tużaw u kif ukoll li eh, il-fatt li aħna żbajnihom qabel ma waħħalnihom ma mlejniex kullum kien biex inkunu nistgħu noħolqu effetti differenti kif tarħa taraw fil-programmi li jmiss. Sakemm nerġgħu nintaqgħu, nispera li